Ah, yes, babe. Move. Ah, it's okay, ne? Mm, I think I do see that one. Bro, you know me what you done for lunch.
Chuncha no odong e fridge. No dong, lakini Anto naparo ni mondo aneg nyagweno moro mane

Eh, babe. Mina bebo. To nang'o? Eh, an kare. Ni- Nibiro kawuono? Eh, an an antie ot. Eh, eh, gari nitie, gari ni sawa. I- In e airport. Iwacho ni iseloro airport, ibiro. Kare awe abia kawi. Ah, Ritaita gine kanyo, Java kanyo. Onge wach. Ma kaka rumo yawa. Mina bebo ne biro kawuono. Adhi timora nade yawa. Eh, eh, eh.

Ka koro rent kende moko acho. Koro gidhiro niya, koro gida golo mulika mwisi, wachak chulo to ke. Wajeripok ni dar ga gine gobongo. Omonga adara adara dhi kanye. Dora watine ni kasabuni.
Ah ah, sakati wakaja. Ndio sakati wakaja. Ah. Anaja kada bado dweche aboro kama kachulo rent. Kaza bado dweche aboro, tachulo rent dweche ariyo. Aniga achiel. Ah. Achulo rent dweche dwe dwe dwe achiel. Nango.
Mano kama.
Ego mom. Kwani wan ni ng'ama nogeronwa. Dong Raila nosewacho maber ndalo cha. Ni wan kama ogenwa no. Gomongo kae. Kanyo waneno maber. no makoni. E gino miyo aga go. Ino weekend ka weekend. Nyaka ago monga bi kae. Ninge wan jogedo. Wachamo gideri. Kolokni gideri. mchele kulok ni mchele gidheri yani ine nyaka gidheri kae tigedo Weche mang'eny. gidheri tigedo Nitie- eh nitie wach moro ka Ka imalo Nitie kaka wach- daya.
Eh, nitie wach moro matek kae ma nyaka los sani sani En Be majan. nyalo mana biro you know me winjo koro gima timore Mm. dong nyako ning'eyo abende nyaka isomo Abende, nya- o- opidhaga maber kabiro ka weekend Bas. nyako mi atie gweno moro kanyo bam kata sani ang'e ni bam gweno Bedo motedona kode maber niya min abebo ma jaoda nyaka rachungi ni galoka Pare niya, ogona simu sani ni en e airport obiro. Eh. Obiro sani, onego adhi aome. We bwoga.
Nyar dollars. Koro gima timore. Nyaka rachwonyo ni ka.
Obiro en e airport.
JKIA. Eh.
To dak ni koro nyaka rachwonyo biro. Wuo simu winji.
Dak ni koro nyaka rachwonyo biro. An be opoya mana gi simu sani. To sani akawo gari adhi aome e airport. Sani. Sani. Koro gima timore adwa ni mama ni nyaka wuog kae. Hey. En nyaka wuog ka kawuono sani sani. Ah, ok onyal kethono.
Ing'eni ing'eni Amerka kuche ma dola wuoke. E kuche ma dola wuoke kuno ah ok nyal kethono. Ano. Njiri koro anwa tim nang'o?
Ere kaka dhi gole kae? Ere kaka dhi riembe within the next one hour? Ah ah gima itim.
Miya we wateri kapok itho. Amiyi nade?
Ah abedo jater kapok itho. Asin kawe kete kuoma. Kisebole kuoma to an adhi kode. To dala Dala mi chiega to kana nitie. Dong intie to ginde kwani da mona dini ngeche enye niya. Ida kusida lusa ida lusa dola. Kusida binji.
Lumos.
Ida lusa dola. Enye niya.
Maoda jimi na bego nyaka achuma. Ani. To koro mama ni enye ni kaki ni mani wuki. Kut nyaka goli. Wadhi goli na mo. Pas na mo. Pas na mo. Kona da pas. Kona da pas. Kwa kawe adhe da kode. Ano ya. Ngeche ake asebedo kama umeokora. Kaitiniya.
Adwa ni sere. kobiro kae dwani chak sere sani sani Wako. sere maber ma koyiem ni o- oyie ni o- o- en mari idhi kode itema gisero baba bing'eyo ga jakisero baba bing'eyo nyiri masesero adieri kata kopimo ni nyiri masesero an asemanyo kapita kineth nyako Ming'eyo adier? An, ya mano seru mano ka ogwal iluto ikako ogwal iluto e pige ni kilut. Ya waseru wane jo seru madongo dongo Nairobi kama. Sure.
Hey, kamano. Koro ago simu moro Shemeji. na konyo. Un sawa?
Once Eh, Ni once moko to sawa. twak kiki kiki eh ojiri yawa. Ito beba kisember to timbe gi galagala ma. Kone baby ojiri ni dwa yona wange.

Eh, dongo Yeah. yeah. bila bila limi. In isike sike malo koni ni pile pile pile un mana malo kai. Dong jaduong poko kena yawa. To nonyisa ni wago biro limi weekend. ma- Ne, kik ubi olimwa. Wadhi dhi lima. Inye ni. Ah, na biro limi kenda. Eh, ma, Mm.
kuna damu na teri kama ma. Ineno meno ni.

yawa Eh? anatimi onjiri ne Eh. ah, ah, gik mumadho ngomongogi aneno ka koro ketho wiyi Kawuono. we adonje jikon ang'e ni keche makayi Ah, ah. ma signal ni keche makayi donge kawuono mino mae otedo busa mbusa to kamadhiga Ah, ober. ne we donge ni shemeji Donge ni we mapiyo. alos ni gimnalosono Busa cha- ah, obusa ma- tanatimi onjiri okorach

Ma en gima sesel go pasaris out of the box. Ranyisi ni ok onego bed ni otamore, onego bed ni ngere imarinate mos mos modonj e box mikaw idhi kode. Atemo. Ami dhako to pod itami sero. Ah, atemo. In ikia akia gima atemo. Watim niya. Koro nikech ok ofol kuoma, ok koro ofol kuomi. Gima timore niya. Isave simba nang'o? Ina save kaka Onjiri the cricket. Onjiri the cricket.
Koro gol ndik ni siro.

Koro kobiro sweetheart. Bas, tena nini madhi timo? Nyako bi, sika ok onyal tamo wan. Ok onyal. Wan gi dakika adi?
Ha? Dakika apar gabich. Yes. Dakika lala salama.
Nyako ni adwa ni iye wang', wakadho message no. Iye wang' to pa- ofundo be in fact adhi kocha cha adhi chako fundo ni. In chak fundo. Koro sim Ka yose wang'awa manie, to en kobiro kuno to pade.

To ok awach madieri. Wakone adieri. Aneno ka miriambo. No kar wek mikete dhod chunyi ni koro ng'ato kawo gimoro kete dhod chunyi ni koro wuondre go e dhod chunyi. Wakona kona adieri. Ng'at miwacho no ng'ano ok maber. Oh. En gi dhako moro luongo ni Shiro. Ine do no no koni wik moro cha no dhi dala. Mm. Odhi dala kanye? No odhi dala kanye? Wapi? Wapi? Onge kuma nodhi e dala. In fact, wan kode ka siro. Adier.
Ne wakawo ni siro ot laki sama kae. Three Chiro bedroom. laki laki sama. Eh, three bedroom.
Ok rach.
To mari ni one bedroom.
Eh, iyi dwa ni mondo atim nang'o kisenyisa Nigi nyithindo wachiro. adi? Nyithindo adek machuo. Kuma kata nyithindi minyuol, kata bedo puodho kata di. Kata chien. Ma kai, buoge kabisa, man kik ibedgo. Dawa makoni. An to wach chiro ni to pod akia lakini Ah. kata ka ang'eyo gima berne ni to an an gi oda ni Ah, ah. to nindo banindo kode pile pok onindo na oko koro chiro to gibetgo abeta ok dwaro mana chamo pesa Ne, Eventually, ng'ama wakoni. koike ok mana an Dom dom simbi dom gini gini go kai. Mano. Ah, ah, to sim Ah, dichuo ah. to ok adonjo oda sim dichuo to en Ok, ok, apilo ok. matindo mok dadonjie Ah, wasomni. Ah, ah, ok adwa ok Donge- adwa ah, donjo ah, Siri donge ndiko kama ber niya. my dear watoto wanakula nini so watoto wanakula nini in fact wakon kimiten ki in idongi kitu pida kun bigol ineno kumwene bedroom kucho they wange go ika kati tuko kume katia ipika pika kume to ko wangne tilunye kiki tu kode nyino dano gi bok tu go Owejedo gi gini anto kan jajuok, okan okan koth juok. Mm. Eh to magi to mana tembe. E piny kae, kwanza Nairobi ka, onge dichuo man gi dhako achiel. Mm. Kwanza an an very comfortable, olona kuma naaye. An very comfortable. Magi mabogola kae, ok ane. No. Mana tho kende ema boketho kinde. Ah, ah, to ok igoli, wuog Na kawuono. ok ajawuok. In ikia siro.
Kumae gi ng'ani bor na ma ok aj- ok In ja- ikia siro.
Eh, Shiru no bira bira ko bira Siro. oda to yudore ayuda kanyo. Ken dawo to adawo adawo kanyo. Lakini kae to kawuogi. Siro osenego Ahero wuowi. ng'ani matek mok dak Siro osenego mon ida tho. Ah, ah, donge ing'e niya ka jojugi kuma odhiego amego obo yuda mana kuno gi yesu na motegno Iyi mondo wane chaka chaka kata odhowa sani e onge dhaw. kuma dhiye ose- To imo gi TV gi to gimoro amora ino glasses kaw ikwad piny punglu punglu punglu yot e to. Yashe, Ah, ah, Sene. kaka iketho ute ji Ah, semeni.
to muma achiel achiel miwachono be wacho ni mondo wasubmit koro ah, aswito Yeah. iseduogo Eh. we adhi ayiane ka koro pigno yienyo bedi osiepa Sawa. akelonu chiemo sawa Haya.
Njeri, to ang'a timi yie pok owang' Hapa ni dhako ni odiwo.
omera tich mayot mamiyi ma in iwuon iwacho niya aket kaka ka siro sweetheart pod otami Otamore. Donga sekoni mondo Itamore iwan. message. To yok wan.
Itimo ne dhako ni ang'o? Apani nyakoni, apani ya, nosemeni motame. Nikech sani, ndo makoni asetemo mondo iyo wang', to iyo kwano. Maranjeri, kata obed ni osemenyo motame, kata obed ni osemenyo moyuto, gima nyisi niya, dhako ni ok abedgo, jaoda biro kae. Iwinjo? Koro gima watim, itera e airport. Wadhi omo nyaka nyaka rachuonyo. Kochopo kae, ing'e ni ma jaodi, macha jaoda. An miero, wakoni, I will take her. You give me, I get it. Wang'e, ada tiyo kode ka ntiyo gi dulwe chon. Bora tu nosimi nya- ma- osesimi nyako, abiro make abiro ting'e go kaka maini. Ada ng'ado kode daracho mago mongo ne ging'we. Oda ni lai. Nyako dhi kode, wadhi e airport. Wadhi. Eh, eh, dikoni JKA koso Wilson. JKI, Wilson JKA. Malaya. Ah, Mm.
ok obi gi Wilson. O- Obiro gi Jomo Kenyatta direct. Namoa

nitie meals and accommodation Eh. trump nosewuoyo gi baba jo Idwaro jo jo Mumia Minnesota Beach. jo Mm. Minnesota be idwaro kono nikech nokona nyalo kawo alpha beach lakini baba nosene a a alpha beach mano mano uo america kaka jolumia beach kera Trump Trump riek.
Trump riek kabisa. Mm. Ipana mimi Trump ni conceive. tapenju Ah ah, okopo baba. kaka Trump e mu jo Kenya ugo kama kama Ah ah, yawa dakoni.
Trump kopo baba.

Karibu.
Ruodh akelo Nyasachwa. Nyasaye modak apanda e polo malo. Wabiro nyimi e lak sechegi nikech kwabiro ka toki ok inyal nenowa. Iwache kitabu matakatifu ni kumoro amora ma ji ariyo kata adek

Mm. Ka pok pok pok aromo ga kodi. Ah, eh, cha pok inenega.
Hapa ber.
An ineno odi ka. Eh. Odi ka en kaka oda. Mm. Ingeni kitabu matakatifu wacho ni kumora mora murwakie mm. donji Donji. to kok orwaki Eh. kata buch tiedi Eh. kik iteng kanyo Amen. Dhiyo. kanyalo biro kata didek Oh. Eh, uh, iluongo nade

Dongambe ing'e ni dhier en ang'o ma Ah, ah, dhier? apenjo nang'o madhi mbele kae Ama ni maja Ja- jayayo. Eh, to ong'iyo gi ng'ane. Gi jaoda.
Ah, gima timore ka, iyudo Jaodi. jo- ah, joma dongo. Ah, jatich Nyasaye ok ohero weche mimino imino. Eh. Gima timore ka ni chal kama. Eh. Nitie surprise moro Eh. mane nya

Ne mondo walos wachni, nyisa ni in in nyar nyakanye, in in ng'a, Madam, to ne isebedo nyaka- kanye mondo wawuo an wachni. nyaka rachuony iwinjo Eh, an nyaka Karachuonyo. rachuonyo ma oda an ma- an ma chulo gimoro amora ma jaoda wan gi nyathi iwinjo
Okay. Karan be yani wuon abebo abedo loka achulo gimoro amora to in tiji mar bedo gi dhako e ot kadong mae kuma mara asebedoga kachulo pesa ati aoro pesa ti in kare in iwinjo maber ha onjiri be ng'e kare stori madhi mbele dong ubiro ma e airport maber kung'eyo ni mae gima ubiro ma mondo ang'e yani onjiri pile pile ibiro kae ipaka kaka an shemeji maber ang'e tedoni kasto kara ing'e ni nitie dhako moro oko kae seche ka dong inyisa ni ma jaodi